Исәнмесез, хәерле көн. Без инде сезнең белән төрки халыкларында үзебезнең халыкта булган музыка кырларын өйрәнүне дәвам итәбез. Алдагы дәресләрдә исә без өрмәле, шул исәптән кыллы музыка кырларын үткән булсак, хәзер инде без гомумән башка группа, гомумән башка төркемгә, башка яңгырашка, я музыка кыралына мөрәҗәгать итәрбез. Ул да булса бәрмәле, ягъни бәрмә музыкаль кырылары бәреп уйный торган инде. Күз алдына китерәсездер, бу очракта инде безнең э, күз алдында барабан, э, бубен һәм шундыйрак музыкаль кырылары күз алдына килә. Әлбәттә, барабан, бубенны да э, әйтеп үтәргә кирәк, әмма ләкин күбрәк безгә якын, ягъни безнең мәдәниятебездә булган музыка уен коралларына мөрәҗәгать итик. Ә, ул да булса деф. Деф дигән сүзне күпләрегез ишеткән дә юктыр. Беренче тапкыр ишетәдер, кемдер инде ишеткәндер. Деф э, дип әйткәндә без нәрсәне күз алдына китерәбез? Деф дигәндә инде без, әлбәттә, барабан сыман, бубен сыман бәреп уйный торган музыка уйный торган күз алдына китерергә тиешбез. Безнең халыкта инде, безнең җирлектә заманында шул билгеле бер дәвердә дәф дип аталган булса, безнең тугандаш халыкларыбызда аның башка исемнәрдәген урын алган шул исәптән дойры гавал һәм башка башка исемнәр белән ул кулланышта булган Казах халкында ул, мәсәлән, давыл, давылпаз, шундый бәрмәле музыкон кораллары булса, инде безнең үзбәк халкында әйткәнемчә, дойра, киң кулланышта булган Азербайджан халкында гавал дигән исем белән кулланышта булган. Безнең җирлектә инде ул дәф дигән исем белән э, истә калган. Дәф нәрсә күз алдына китерелгән? Дәф ул Э, агач безнең чакта инде ул чорга мөрәҗәгать итсәк агач э, э, түгәрәк куыш агач түгәрәк инде әйеме шушы түгәрәккә агач түгәрәккә безнең тире суздырылган була сыер үгез тиресе ул заманнарга карасак сыер үгез тиресе суздырылган була һәм эчке ягына алкалар ягъни тимер обручлар эленгән булырга мөмкин ансыз дагын уйнаганнар күпме тимер Ягъни күпме тимер алха булырга мөмкин? дип сорау булган очракта, инде аның ул чорга мөрәҗәгать итсәк, якынча 60-70-кә кадәр аның эчлегенә, ягъни агачның эчлегенә беркетелгән тимер алкалар. Бу нәрсә өчен кирәк? Әлбәттә, без инде музыка онкыралар дигәндә инде яңгыраш дип әйтәбез. Без музыка белән сөйләшәбез, әйеме? Яңгыраш белән сөйләшәбез. Бу обручлар, ягъни тимер алкаларның кирәге шунда булган ки, безнең дәфкә суккан мизгелдә алар аерым бер хәрәкәткә килә, мембрана дип әйтәбез, тире, тире белән тирегә бәрелеп хәрәкәткә киләләр һәм шундый үзенчәлекле бер яңгыраш бирәләр.

Дәфтә күз алдына китергәнсездер инде, аеруча үзбәкләр бу яктан бәрмә уен кораллары буенча бик нык оста башкаралар. Дойраны күз алдына китерергә. Әмма дойрада уйнаган дәвердә безнең ул иң төп бер кулда торса, уен коралы да бер кулда торса, авырлыгы белән дип әйтәсем килә. Икенче кул инде шушындый өслектә тора һәм сугу нәтиҗәсендә, ягъни барабанның, дәфнең Төрле-төрле җирле генә сугу нәтиҗәсендә безнең яңгыраш тагын үзгә. Мәсәлән, без э, доерының дәфтнең доерының дип әйтәсем килә инде кулны калдырмыйча суккан чакта, гомум уч белән суккан чакта безнең шундый э, түбән яңгырашка ия э, тавыш барлыкка килә. Әлбәттә инде агачка якынрак суккан җирдә, ягъни без бу чакта инде уч белән түгел, ә бармак белән Мәсәлән, шул ук фалангалар кушылган җирдә сөяк белән дип әйтәбез. Сөяк э, белән суккан э, дәвердә безнең гомумән башка яңгыраш, ягъни югары яңгыраш, нечкә яңгыраш. Шушыларны чиратлау нәтиҗәсендә безнең бер генә уен коралында, бер генә э, дәфтәдә Э, искиткеч э, төрле-төрле яңгырашлар чыгарып һәм әлбәттә инде безнең бәрмә уен коралы дигәндә инде ритм ритмны күз алдыйбыз э, төрле-төрле ритмнар нигезендә төрле җирле генә сугу нәтиҗәсендә алкаларны хәрәкәткә китерү нәтиҗәсендә безнең уен коралы бигрәк шундый Моңлы дип үзенә күрә моң, үзенә күрә моңлы яңгырашка ия икәненә инанабыз әлеге музыка уен коралының. Һәм бу бик-бик үзенчәлекле. Э, үзенчәлекле яңгыраш, үзенчәлекле музыка уен коралы. Сез күз алдына китергәнсездер, э, нәрсә өчен кулланылган? Иң борынгы музыка уен кораллары рәтенә керә, гомумән, э, бәрмә уен музыка уен кораллары. Әмзаны күз алдына китерегез, ул дәвердә төрле сугышка барган мизгелләрдә, гаскәр белән хәрәкәт иткән мизгелләрдә бәрмә музыка коралларын кулланганнар. Дәф булмаса дагын, әмма дә ләкин дәфкә охшаш зур барабаннар, мәсәлән, дәф очрагында ул безнең бер генә якка, Тире суздырылган булса, зур барабаннар, давыл, мәсәлән, давыл нигезендә инде ул ике якка суздырылган тире, эче куыш, ике якка һәм син аны ике яклап сугасың. Никадәр әһәмияткә ия булган шул ук әскәрләр яуга барган очракта шул ук музыканың коралын кулланганнар сигнал, ягъни хәбәр бирү өчен Гаскәр белән бармаган чакта да ул хәбәр бирү ниятендә кулланылган. Иртәрәк чорны карасак инде ул безнең уен коралы, төрле-төрле җәнлекләрнең яңгырашын бирә алган, җәнлекләрне кызыксындыра алган, яисә инде шул ауга барган чакта әлеге музыка уен коралын аучылар кулланганнар. Безнең җирлектә әйтеп үттем, ул дәф дип э, истә калган, дәф дигән музыкаль корал кулланылган. Дәф ул тагын бер искәртеп үтәм, бер якка гына суздырылган тире, ә давыл, давыл исә ике якка суздырылган барабан формасында, эче куыш, ике якка суздырылган тире. Һәм аңа инде дәф очрагында безнең кул белән уйнасалар, давыл очрагында безнең агачтан ясалган суккычлар Ә, палочки була инде, аяк агачтан ясаган суккычлар белән сугып уйнаганнар. Әлеге уен коралы ә, безнең халыкта гына ә, кулланышта булмаган. Мәсәлән, шул хәзерге чорга буйсынсак, ә, хәзерге чорда инде ул киң кулланышта һәм аларның төрле-төрле вариантлары бар. Ул да булса, Мин яраткан, сез яраткан инде хәзер казах мәдәниятендә дә генә чагылыш таба. Мәсәлән, аларда давыл, давылпаз дигән уен кораллары бар. Давылпаз дигәндә нәрсәне күз алдына китерә кирәк? Ул да булса зур барабан, казан формасында күз алдына китерегез. Менә мондый казан

дәфкенә күп яңгыраш бирми, анда бит яңгырашның моңлы булуы түгел, ә ул чорда инде бу синзак безнең яңгырашның никадәр көчле, каты булуы мөһим. Менә шул давылпаз дигән музыка уен коралына без карасак, шушы уен коралын кулланган дигән сүзләрдә гем бар. Галимнәр фикеренчә. Һәм ул давылпаз бүгенге көндә дә гел төрле генә төрле-төрле ансамбльләрдә кулланыла. Шул исәптән Хассак этнофольклор ансамблендә күп кенә көйләр, күп кенә көйләр, күп кенә әсәрләр шушындый гаскәр чырын сурәтләгәндә, музыка белән сурәтләгәндә, сугыш чырын сурәтләгәндә давылпаз дигән музыка коралына буйсыналар, аны кулланалар. Шул исәптән башка музыка уен коралы бар, шул казах мәдәниятендә ул даңгыра дип атала. Даңгыра нәрсә ул? Ул гади сүз белән әйткәндә шушындый ук дәф, әмма дә ләкин дәфне без кулга куймыйбыз, дәфнең артында уен коралын кулга алу өчен җайланма бар чыгып тора торган һәм икенче кулда безнең суккыч. Даңгыра шушындый музыканың коралы. Ул дагын давылпазның кечкенә вариантын сурәтли, әмма дә ләкин анда дагын шушындый түбән яңгырашка, түбән ноталарын дагын чыгарып була даңгыра дигән музыканың коралында. Аны без төрле-төрле Хасак этно-фольклор ансамбленең төрле-төрле әсәрләрендә, көйләрендә Казакча әйткәндә чыгармаларында ишетергә мөмкин даңгыра яңгырашын. Дәф, безнең мәдәнияттә аерым дәф та уйнау ысулы мәдәнияте сакланмаган безнең музыка мәдәниятендә, музыка сәнгатендә. Әмма дә ләкин кайчан кулланганнар? Күп очракта ул, әлбәттә, җырчыларга берьюлы аккомпанемент уйнау, ягъни җырчыны музыка ярдәмендә алып бару, җырчыга ярдәм итү дип әйтәсем килә. Шушы чакта кулланган нар дәфне. Дәф белән уйнарганда төрледән-төрле ритмнар Төрледән төрле ритмнар ярдәмендә инде без әсәрнең кайсы чорга буйсынганын аңлый алабыз. Мәсәлән, билгеле бер ритмнар уйнаганда, шул чорга, шул дәвергә буйсына дип әйтә алабыз. Әле алай гына да түгел, дәф үзе генә яңгырамаган, аны, әлбәттә, дәф, саз, нәй, ягъни курай дип әйтсәк, бергә ансамбль оешкан чакта ул гомумән башка яңгырашка ия, әлбәттә, аңа вокалист тагын, ягъни җырчы да кушылса, ул инде шул чор мәдәниятен, ягъни инде безнең чакта урта гасыр мәдәниятен яңгырашын шул чорда ничегрәк, ниндирәк музыка сәнгате булганын күз алдына китерергә ярдәм итә. Әлеге музыка уен коралына дәфкә инде безнең профессиональ композиторларыбыз дагы мөрәҗәгать итә. Безнең милләтнең профессиональ композиторлары ул да булса, мәсәлән, 110-115 ел элек Султан Хәбәши безнең халыкта инде беренче профессиональ композитор дип истә калган. Аның әсәрләрендә шушы дәфкә аерым бер мөрәҗәгать итүе, дәф өчен аерым бер партия булдыруы, аның үз әсәрләренә кертүе дәген шушы безнең дәфнең кулланыштан төшеп калыр, төшеп калу дәрәҗәсенә җиткәнче, ягъни ахыргы яшәү еллары дип әйтәсе килә инде, кулланыштан төшеп калганчы, шушы Солтан Хабәши аны кулланып кала. Һәм шул исәптән Алмаз Насыйповның Абла Тукай аханнары, Тукай аханнары поэмасында ул оркестрга, оркестр эчендә аерым бер Партия булдырып, мөһим партия булдырып, дәфне кертә. Хәзерге яңгырашта инде хәзерге без күз алдына китергәндә әлеге поэманы, Тукай әһәңнәре поэмасын дәф партиясесез ишетеп тә булмый. Чөнки менә аерым шул кадәр дәрәҗәгә аерым роль биргән Мунасыйпов үзенең әсәрендә һәм аны аннан аерып, дәфтән аерып булмый дип әйтәсем килә. Бүгенге көндә инде халкыбызда дәф дигән музыка коралын кире кайтару һәм уен коралында уйнау осталыгын үстерү буенча шул без әйтеп үткән галимебез Геннадий Макаров зур хезмәт куя. Шушы уен коралларын кире ясау буенча да, шушы уен коралларын укыту эшчәнлегенә кертү буенча дагы ул үз өлешен эшли, үз өлешен кертә, үз хезмәтен куя. Шул исәптән консерватория нигезендә, мин әйтеп үткәнчә, музыкология бүлегендә безнең думбраларны гына һәм башка төрки халыкларында булган музыка уен коралларын кайтару белән генә шөгыльләнмиләр. Шушы кайтарганнан суңдагын аны эшчәнлеккә кертү беләндәген кертү өчендәген аерым хезмәт куялар. Дәф дәген шул кулланышта булган музыка уңгырларының берсе. Дәфне алар үзләренең төрле-төрле язмаларында, төрле-төрле әсәрләр башкарганда, төрле-төрле ритмнар, шул чор ритмнарын башкарганда да кулланалар. Һәм бу бик сөенечле. Деф тагын кемнәрнең иҗатында искә алына? Без күпләребез белмәгән, әлбәттә, әмма дә ләкин теге шул өлкәдә яшәүчеләр белә, шул өлкәдә эшләүчеләр белә, Кандалый һәм Ялчыгөл әсәрләрендә дә гел дәф искә алына, дәф дигән музыкаль корал искә алына. Ритмик формулаларына килгәндә, нинди ритм формулалары куллана? Мәсәлән, дигән безнең өсүли Дигән ритмик формаларны кулланалар, кулланганнар ул даирдә. Һәм башка, башка, башка бик күп төрле ритм формалары кулланылган дәф яшәгән чорда дип әйтәсем килә. Э, һәм әлбәттә инде без дәфнең яңгырашын да э, искәртеп үтәбез аерым. Сез аның алга таба күрерсез, ишетерсез, дәф ничегрәк яңгырый. Дәфнең яңгырашында э, уенчының, ягъни башкаручының, уйнаучының кайсы җиргә бәрү Нинди тавышлар чыгарганын, нинди ритмнар уйнаганын игътибар белән ишетеп үтегез. Хәзер сезнең игътибарыгызга башкаручы Def дигән музыка уен коралында төрле-төрле ритмнар башкарачак.